Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Матур итеп кояш атканда һәм матур сайраган кышлар астында без бүген Саба районына кайтып та җиттек. Һәм бүген безнең чираттагы кунакларыбыз Талант шаира минедән нормально. Дуслар, бүген без Сабада һәм безнең бүгенге кунакларыбыз Альберт һәм Гүзәл Галимуллиннар. Әйдәгез әле үзләре белән дә якыннанрак танышыйк. Менә бүген дуслар әйтеп үткәнемчә инде кунакларыбыз Гүзәл һәм Альберт. Ничек сезнең хәлләрегез? Алла шөкер әйбәт. Шәп.
Сез бит җырлыйсыз. Әйме? Каян башыгызга килде бу идея? Җырлый башлау дигән. Без 10 класста очраштык Альберт белән. Ул безнең мәктәпкә күчеп килде. Менә шуннан бирле без инде аралашып Сөйләшеп киттек. Йөреп киттек имән. Әле без җырлыймы, ул гитарда уйныймы икән, алары бөтенләй белмибез. Кисәк кенә бу хәбәр икебезгә дә башыбызга сукты. Шуннан соң без инде әйдә әле менә син уйнап кара, мин җырлап карыйм дип, без башта выпускнойга әзерләнгән идек үзебезнең мәктәптәге. Анда оялдык выступать итәргә. Инде җырлар әзер Шуннан соң әйдә все бүтән оялмыйбыз дип җырлар әзерли әзерли бергә бергә дуслар белән җыелышабыз хәзер. Сез әле җырдан башка бит тагын нәрсә беләндер шөгыльләнәсез. Шулай бит анда сыер савасыз, тавыклар карыйсыз. Укытучы булып эшлисез, авылда яшәгәч. Сөйләп җибәрегез әле авыл тормышы турында. Андыклар үз йортлары белән торалар. Мин хәзер торабыз. Аларның маллары бар, әйе, без маллар карыйбыз.

Обращайтесь. Обращайтесь. Гүзәл Альберт, Сабада яшьләр күпме?
Әйе, менә безнең үзебезнең классташларыбыз дагын, үзебездән әз генә кечерәкләрдән, олыраклар дагын күбрәк хәзер Сабага кайту яклы. Казанга китеп, менә уже квартиралар алып торган кешеләр дагын кайталар. Без башта бик аптыраган идек инде, ничек алар шулай китерләр, ничек анда яшәрләр микән дип. Кайталар чынлап тагын. Чөнки үзегез белеп торасыз, монда бөтен условияләр тагын нәрсә тудырылган. Ә, Менә кичләрен нәрсә эшлисез? Кичләрен ничек үткәрәсез? Монда бит инде шәһәрдән аермалы буларак теге кафелар, ниндидер күңел ачу үзәкләре дә юктыр.
Үзебез күңеләшәбез. Шулай ук спорт белән шөгыльләнеп була монда любой условие бар. Әйе, менә безнең монда бассейннардагы, спорт залларга керүләрдәге Урамда кыскач, площадкалар. әйе, шәһәр, шәһәр белән чагыштырмача бушка дип әйтсәң дә була инде. Спорт комплекска любой вакыт кереп була. Җырлар белән йөрисезме менә э, банкетларда да чыгыш ясап? М, Әлегә юк. Менә безнең хәзер шундый планнарыбыз бар. Менә без уйланышта. Бергә бергә репертуарыбызны әзерләп, шундый планнар белән яшәп торабыз әле хәзергә. Ә болай без моңарчы кафеларда выступать итәдер иде. Теге живой звук дигән әйбер шуны. Музыка. Шулай. А сез аны Сабада гына эшлисезме инде әллә башка районнарга да барасызмы, шәһәргә бәлки барып киләсездер? Шәһәргә боргалап киләек без. Казанга йөрик частая. Кафега, кафеда җырларга. Шәһәр дигәч тә инде менә шәһәргә күчеп, шәһәрдә иҗат итәсегез килмиме? Юк.
Без үзебез менә шушындый матур үзебезнең байлар сабасын бик кулай күрәбез ни яшәр өчен. Монда тыныч тагын, монда шундый саф һава, чыгуга. Менә үзегез дә күрәсез инде ничек монда матур. Хәзер безнең Бигрәк тә матурлатлар сабаны парклар, безнең яр буе, әйе, шундый матур җирләр төзеделәр, комыда төзеп торалар. Менә безнең көлия төбебезгә генә яңа тулай тораклар салып торалар, яңа зданиелар. Бер җирдә юк менә мондый матурлык. Шуңа күрә без без Казанга барган саен юл пробкада генә генә утырсак тагын все үзегезгә булсын, пожалуйста. Безгә тынычлык кирәк дип шулай кайтабыз. Димәк, алга таба сезнең Казанга күчү яисә башка шәһәргә күчү а, уйлары килмәячәк тә һәм китмәячәк сездә.

Менә Сабада яшьләргә кайтып эшләр өчен эш бармы? Ну, менә сез ничек уйлыйсыз? Ярар, менә э, колледжда ул көллияттә э, укытучы булып эшләргә Әйе. кайтучыларга Безгә- урын булыр микән? Безнең дә алар биш куллап алалар. Шуңа күрә кайткан укытучыларны без бик көтеп кенә Торабыз. Ә, Эш, ә, эш- эшләгән кешегә эш һәрчакта, һәркайда да бар, дип уйлыйм мин моны үзем. Эшләргә теләгән кешегә. Ә менә Дөрес түгел, давай. сезнең кебек артист кешеләргә, җырлаган кешеләргә нинди мөмкинчелекләр ачыла биредә?
безне моңарчы без Ви белән выступать итәдек. Ул вакытта безне Хайран гына концертларга чакыралар и үзебезнең районнарга йөрдек. Районнарда йөрдек, организацияләр белән выступать итәдек. Ул вакытта без шул группа белән бик рәхәтләнеп бергә эшлидек. Хәзер без икәү әле покага менә потенциалыбызны ачып кына йөрибез дип әйтсәк тә була. Шулай ук үзебез тырышсак, булырга тиеш алай булса. Юк, әгәр дә менә сез җырлап, сабада гына калсагыз, үзегезнең тамашачыгызны таба алмаспыз дип курыкмыйсызмы?
Юк, безнең уже безне яратып караучы дусларыбыз бар. Шулардан башлап җибәрсәк, аларның дуслары, дусларының дуслары, туганнары дип Карасак инде алла бирсә, алла бирсә тамашачыбыз булыр.
Ә сезнең авылда яшәү теләге ул кечкенәдән үк бар идеме, әллә сез үсә төшкәч менә шәһәргә күчү теләге белән дә янып алдыгызмы? Ничек булды бу хәл?
Кечкенәрәк вакытта бит бөтен кеше дә хыялланадыр инде, ул шәһәрдә нәрсәдер көтәдер шикелле, андагы зур зданиеләрне күреп, зур матурлыкларны күреп, аннан соң ул хыял әкренеңә-әкренеңә сүнә башлады. Укырга киткәч. Укырга киткәч, әйе. Укырга кергәч, анда уже теге кипиш, гел кеше, гел тавыш, ниндидер дым, ниндидер төтен без наушникны куркыта башлады. Димәк, сез э, монда мәктәпне тәмамлагач, Казанга барып укыдыгыз да? Әйе. Һәм кире әйләнеп кайттыгыз, шулай бит? Нәкъ шулай. Ә, менә җыр буенча да сүз килә. Сезнең җырларыгыз э, нинди репертуардан тора? Кемнәрнең җырларын күбрәк җырлыйсыз? Нинди телдә җырлыйсыз?
Бөтен телдә. Безнең мондый определенный исполнительләр юк. Нинди җыр ошый, ни җыр күңелгә ята, без шуны башкарабыз. Нинди җыр популяр хәзерге моментта, без шуңа карыйбыз инде күбрәк. Мгм. Ә ничә э, җырыгыз бар менә хәзерге моментта дип әйтик? Йөз бармы? Илледән артык.
Йөздән артык. Илледән артык.
А, 50-дән артык.
Аһа. Димәк, әйдәгез, э, инде җыр турында күп итеп сөйләшкәчтен, хәзер без сезнең белән әзрәк җырлап та алыйк.

Мондагы сабаның матурлыгын күреп, дуслар, хәтта үзебезнең дә инде авылга кайтып яшисе килә башлады. Яшьләргә шуны гына әйтәсе килә, әгәр дә сезнең авылга кайтып яшәрлек мөмкинчелегегез бар икән, кайтыгыз, дуслар, сабага. Монда шундый рәхәт. Сезнең белән мин авылда калам тапшыруы иде. Барыгызга да пока-пока.